Insemmilkom, eżis ħbib tagħna, la oħra ta' dialogu minn dan l-istazzjon tal-Facebook tal-PM News Suġġett ieħor interessanti. Illum jien qed nfassallu f'isem il-Moviment Solidarjetà Ħajja, Familja, Libertà. Is-suġġett tagħna li ħa nitkellmu dwaru llum huwa l-familja. Stat li jkisser il-familja jkun qiegħed ikisser l-għeruq tas-soċjetà tiegħu stess. Ħbib tagħna, nitlobkom għamlu like u għamlu share ta' dan il-programm ħalli jekk inkunu nistgħu inwasslu iktar il-kelma tagħna. Il-ġimgħa li għaddiet tkellemna rigward il-ħaddiem kemm huwa stmat, u allura tkellemna rigward il-ħajja. Il-ħajja tal-ħaddiem, il-ħajja tan-nistana, il-ħajja tal-poplu tagħna. Illum Idu nitfgħu għanejna fuq il-familja. F'pajjiżna għandna deficit finanzjarju li qed jikber. Però għandna deficit ieħor. Għandna deficit morali li huwa ikbar minn dak id-deficit finanzjarju. Dan id-deficit morali ftit li xejn jista' jitkejjel. L-ebda bank ċentrali mhux se joħroġ rapport biex jgħid u jikkwantifika dan id-deficit morali kemm hu kbir u fiex jikkonsisti. Ma dan huwa id-deficit, id-dejn, it-telf li għandna ta' pajjiż li tilef kull sens ta' moralità, li tilef kull sens ta' xinu tajjeb u ħażin. Li dak li kien ħażin issa qed isir morali. normali. Li dak li kien ħażin konna nistħu ngħiduh li tfal illum fl-iskejjel tagħna sar normalità. Illum il-ġurnata l-establishment politiku ta' pajjiżna, il-gvern, il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista, il-medja, hekk kim sejħa liberali, spiċċat dittatura totalitarja fi pjan wieħed għall-qerda tal-familja. Diżumanizzazzjoni ta' dak li kien kollu tajjeb f'dan il-pajjiż. Għanna l-familja li qed tinqered moralment, qed tinqered finanzjarjament, qed tinqered legalment u qed tinqered fiżikament. Meta f'pajjiżna naraw statistika li turina li għandna l-inqas rata ta' twelid fl-Ewropa, u dan huwa fatt, hawn Malta għandna għaliex ninkwetaw u naraw x'għandna nagħmlu bil-fatti u mhux bil-paroli biss. Dan ifisser li f'pajjiżna il-familja hija mhedda fiżikament. Il-familja qed tonqos fiżikament. Il-poplu tagħna qed jiċkien fiżikament, fiżikament f'sens ta' numri. Pajjiżna se jiċkien u se jkollu bżonn il-barranin biex jibqa' jaħdem imma nagħmel il-mistoqsija, jaħdem għal min meta bħala poplu Malti Fi żmien għaxar snin oħra se jkollna inqas tfal milli għandna llum. Se jkollna inqas żgħażagħ milli għandna llum. Meta l-familja, s-soċjetà Maltija, se tibda tonqos, se tibda tiċkien. Għalfejn se nkomplu nibnu? Neqirdu r-raba', inkisru djar ta' sular jew tnej biex nibnu appartamenti u nibqgħu nibnu appartamenti. Imma għal min? Jekk se jkollna inqas nies Maltin. Jekk bħala soċjetà Maltija sa jkollna nqas ulied, għal min sa nibqgħu nibnu? Fl-edukazzjoni, meta tfal żgħar tagħna maħniex nitkellmu magħhom bil-kliem missier u om. Meta għal dawn it-tfal żgħar tagħna, il-ġenituri, il-familja hija l-aktar ħajt ta' kenn importanti għat-tfal. U dan il-ħajt ta' kenn, l-Istat, l-Istat Malti, bil-Ministeru tal-Edukazzjoni, qed ikissru dan il-ħajt ta' kenn. U lit-tfal tagħna lill-għalliema qegħdin ngħidulhom tużawx il-kelma missier, tużawx il-kelma omm. Qegħdin niżmantellaw, inħottu qudiem it-tfal tagħna fl-edukazzjoni il-familja. U dan huwa fatt. Imma da kollu, fejn sa jwassalna? Meta qegħdin inkisru il-familja, x'qed jiġrilna bħala pajjiż? Meta skont l-istatistika f'pajjiżna għandna fost l-inqas paga minima u bosta u ħafna huma l-familji tagħna li qegħdin jesperjenzaw il-faqar meta jibdew imissu mal-faqar. X'responsabbiltà tal-Istat? Meta f'pajjiżna għandna l-problema tal-għoli tal-ħajja u quddiem din il-problema tal-għoli tal-ħajja l-unika soluzzjoni li ħareġ bija l-Istat huwa li jibgħatilna dawk iċ-ċekkijiet. Fejn se naslu? X'responsabbiltà hija din min-naħa tal-Istat li jirrendi impenn effettiv biex tassew tkun marbuta mal-għoli tal-ħajja u insalvaw il-middle class? Il-middle class li f'dan il-pajjiż qed tisparixxi. Uħud minnhom jispiċċaw imissu mal-faqar jew inkella uħud minnhom jitelgħu t-tarġa u jiġu mal-kbar, ma' dawk li m'hemmx problema ma' dawk li għaddejjin tajjeb, imma ħafna mill-middle class qegħdin jispiċċaw iħallsu għat-tifrik. Ħbieb tagħna, l-għoli tal-ħajja qed issawwat il-familja. Rajna kif fiżikament il-familja qed tiġi medda, rajna kif finanzjarjament il-familja qed tiġi medda, rajna kif moralment il-familja qed tiġi imkisra. Rajna kif ambjentalment il-Gvern jgħid li għandna bżonn pulmuni tal-arja, imbagħad l-istess Gvern pulmun tal-arja fil-Mellieħa jmur ibiegħu lil privat. Laqqas għas-social housing tal-istess Gvern, tal-istess stat biex jgħin il min m'għandux fejn joqgħod. Il-familja dawra mejt, edin inkisruwa. U fuq dan se nitkellmu llum. Stat li jkisser il-familja ikun qed ikisser l-għeruq tas-soċjetà tiegħu stess. U jekk bħalissa ninkwetaw għax għandna korruzzjoni tal-isptarijiet, l-ikbar korruzzjoni hija meta l-istat idur biex iħassar il-familja. L-ikbar korruzzjoni meta l-Istat ikisser il-familja. L-ikbar korruzzjoni meta spiċċajna qegħdin ngħixu f'pajjiż fejn qatt daqs illum ma kellna l-ħajja il-familja u l-libertà medda. Il-ġemma li għaddiet tkellemna fuq il-ħaddiem kemm huwa stmat. U allura tkellemna fuq il-ħajja u l-valur tal-ħajja. Illum qegħdin nitkellmu fuq il-familja. Il-ġemma li ġejja nitkellmu fuq il-libertà. Suġġett ieħor. Imma din hija l-politika ta' veru, il-politika li tmiss lil kull wieħed u waħda minna. Miegħi għandi żewġ teħbib. Il-Karmenu residenti f'kull programm, imma mistieden speċjali illum għandi Sur Paul Salamone. Ħanħalli s-Sur Paul Salamona jintroduċi lilu nnifsu u nagħtih id-dritt li jitkellem u jagħti l-ewwel kummenti tiegħu fuq da kollu li għadni kemm qed jien biex hekk inpoġġu taħt il-mira tad-diskussjoni tagħna it-tkissir tal-familja f'dan l-istat Malti. Nirringrazzjak Edwin, nirringrazzjak tal-li stedintni hawnhekk illum fuq il- programm tagħkom. Bħalma ħafna nies jafu jiena l-fundatur u l-kap ta' partit politiku żgħir umli però li qiegħed jikber, il-Partit Popolari, qiegħed jikber għax aħna modestja parti naħseb l-unika partit li kull filgħodu iwassal dak il-messaġġ ta' 30 minuta, messaġġ veritier, messaġġ li turi is-sitwazzjoni f'Malta u minn xiex għaddej il-poplu Malti. Illum il-programm huwa ddedikat lejn il-familja, l-eżistenza tal-familja. Però qabel ma nispjegaw x'qed jiġri, li l-poplu hemm barra rridu nfissrulu x'inhu s-sinifikat ta' familja? Il-familja in se x'inhi? Hija l-ħolqien li permezz tagħha jikber il-pajjiż. Il-ħolqien li permezz tagħha tikber l-ekonomija, jikber il-ġid, jikber kollox. il-mument illi politiku u x'inhu istituzzjoni NGO tattakka il-kunċett bażiku tal-familja tkun qed tattakka lill-eżistenza tal-pajjiż. Sewwa. Edwin qal illi illum għandna rata ta' twelid baxxa ħafna. Verità. U mhux aħna biss. Aħna nitkellmu fuq tagħna. Ġimgħa ilu kont qed nara seduta tal-Parlament Taljan fejn parlamentari Taljan kellu l-kuraġġ jgħid illi familja per capita qed tipproduċi wieħed u nofs tfal per, per capita, ġifiri min ikollu tnej, min ikollu wieħed, allura jiġi wieħed u nofs. Però il-barranin u dawk li daħlu illegalment f'pajjiżhom qed ikollhom 5, 6, 7. X'qed ifisser da? Qed ifisser illi Il-gvern ta' dak il-pajjiż bħall-gvern tagħna qed ikun parteċipi eh, fil-qirda tal-familja tradizzjonali. Il-familja li hija l-ħolqien tal-pajjiż, hija dik li tmexxi l-pajjiż, hija dik li permezz tagħha jiffjorixxi l-pajjiż. Apparti minn hekk, illum Il-kelma familja qed tiġi attakkata minn kulhatt u angolu. Għandna il-Junior College fejn jridu jeqirdu il-kelma maskil u femminil. Iridu jitfgħu 'l kulħadd fl-istess basket, fl-istess sess. U x'sess hu da jekk inti tneħħi l-maskil u l-femminil? Neħħihom it-tnejn x'jibqagħlek xejn, nullità. U dik hija l-aġenda? Lil poplu ġġibu nullità u kif ħa ġġibu nullità? Billi tneżżgħu mill-identità tiegħu. Sewwa? Għandek punt ieħor. Anke meta tmur timla formoli ta' dipartiment tal-gvern, per eżempju ġimilu, għaw ġimatejn ilu, skużawni, mort ġedditt il-passaport. Insib parent one u parent two. Mala ommi u missieri kienu xkora, xkora patata. Tajt il-parent one u l-parent two, missier u om. Full stop! U jieħu għalih min irid! M'iniex ħa nippermetti li tneżżagħni mill-identità tal-ġenituri tiegħi. B'liema dritt? B'liema dritt, Ministru, int lilek issa nindirizza? Tiġi, tiġi tneżża l-identità lil ommi u lil missieri li lili tawni l-ħajja. B'liema dritt? Tiġi tgħidli parent one u parent two. u guardian u laqqas ma naf xiex. Għaliex? Bliema dritt? Biex hemm erba, eh, hemm erba ma jihdux għalihom, xeppurtan jihdu għalihom. Mala qed neżża lili mill-identità tiegħi biex taqdi mhux il-minoranza ta' ultra minoranza waħda, dik waħda. Biex inkomplu, biex inkomplu. Imiskom tistħu. Imiskom tistħu it-tnej li intkom. U meta ngħid it-tnej li intkom qed ngħid iż-żewġ partiti li jaċċettajtu il-miljuni tal-flus minant il-kbarat. Inxtrajtu bħal man xtara ġuda meta beħ il-Kristu. U issa spiċċajtu sefturi tagħhom. U permezz U permezz ta' dan kollu irvinajtu pajjiż. Pajjiżna ġi maħtuf minn dik il-klikka famuża ta' 300 li nsemmi kuljum. Irvinaw kull maw bil-bini. Il-bini qed laqqas biss għala ħares niftħu programm fuqu għax aqqas nifqu. Laqqas biss qed nagħtu ċans li żgħażagħ tagħna jiżżewġu u jkollhom it-tfal. Aħna nitkellmu ma' żgħażagħ. Insibu żgħażagħ jgħiduli jiena ma nixtieqx niżżewweġ nixtieq karriera. Mid-darba u elf għandek kull dritt. Għandek id-dritt tgħix ħajtek kif tħoss. Però nitkellmu ma' żgħażagħ u jgħidu naħna rridu niżżewġu, nixtiequ jkollna tfal, imma kif? Biex? Tmur tixtri biċċa gallinar li ħamsin sena oħra titlob l Alla jaqax fuqek. Eh, trid tibda llum minn kwarta miljun. U tagħmel 40 sena tħallas id-dejn fuqu. Biex, biex tridhom jibdew familja tfal. U mbagħad bl-ikbar oxxenita joħroġ il-gvern eh, u jtik iċ-ċekkijiet tas-60 euro u l-100 euro Aħna mhux iċ-ċekkijiet irridu sur gvern. Aħna rridu dik il-Malta li kellna fis-sebgħinijiet, fit-tmeninijiet, fid-disajnijiet fejn iż-żazax tagħna setgħu jiżżewġu u jibdew familja. Dik il-Malta aħna rridu, aħna ma jinteressanix minn Malta multikulturali, ma jinteressanix minn Malta kosmopolitana, ħadd ma talabhom daw l-affarijiet. Daw l-affarijiet introduċejtuhom intom, dawn l-affarijiet imponejtuhom intom fuq il-poplu biex taqdu daw dik il-klikka ta' tliet mija, eh? Biex tpattu għal flus li żewqukom fl-elezzjonijiet u biex tiffinanzjaw il-kampanji elettorali tagħkom. Sewwa, u nirringrazzjawkom għax sibtu il-formula biex irfinajtu pajjiż, irfinajtu l-futur ta' uliedna u ta' ulied uliedna. Jekk il-Partit Popolari millum, millum, millejla jieħu l-Malta f'idejh, Għandna tletin sena ta' xogħol iebes biex nerġgħu nreġġgħu lura l-arloġġ. Tletin sena u m'iniex qed niċċajta għax il-ħsara materjali, il-ħsara kulturali u l-ħsara li saret fuq il-fidi hija rreparabbli kważi llum. U jekk inkompli laqqas nieqaf, imma naf li hawn il-ħabib tiegħi Carmen u hawnhekk naħseb jixtieq jgħid erba' kelmiet ukoll. Fil-fatt, nkont fuq laqal Paul, din is-sena ħarġet. Din is-sena qed nistaw ma' żewġ taħib skużaw. Eh, nkomplu fuq laqal Paul, eh, din il-ġimgħa skużaw ħaj din is-sena, din il-ġimgħa ħarġet sqarrija mill-istess Parti Popolari fuq il-familja U nrid ngħid li l-unika partit li tkellem fuq il-familja. Fil-ġifieri il-ġimgħa kienet il-jum tal-familja, kellna l-jum tal-familja fil-15 eh, ta' Mejju u laqqas biss l-ebda wieħed mill-partit il-kbar ma tkellmu fuq iċ-ċellola prinċipali primarja tas-soċjetà li hija l-familja. U din ankwetanti għalli xider ċar li Ma hemmx interess. Ġifieri meta tqis li Malta kif semmew sħabi hawnhekk qiegħda fi kriżi, fi kriżi demografika. Il-bieraħ jew illum kien fuq il-gazzetta kien hemm li hemm sitt lokalitajiet il-bieraħ kienet sitt lokalitajiet fejn fl-iskejjel it-tfal Maltin huma minoranza. Ġivi għastemmina, naqra ta' gżira, u għallu għadin problema kbira, ġivi, ġivi, ġivi, il-Maltin, naqs li għalik l-inqas li għandhom rata ta' twelit fl-Ewropa. Kar, biex inkompli miegħek, fis-sens, jekk huma l-inqas f'dawk il-lokalitajiet, il-Maltin huma l-inqas. Ġivi, dina u din minoranza ħadim għat U, apparti mill-fatt, illi l-lum il-ġurnata, Sewwa, biex noqogħdu nilagħbuha tal-multikulturali u tal-kosmopolitana, aw tal-kosmopolitani, skużawni, warrabna l-lingwa nattiva tagħna, il-lingwa nazzjonali tagħna, l-lingwa Maltija, biex nitkellmu bl-Ingliż. U laqqas Ingliż, għax Ingliż infarrak. L-Ingliż infarrak li ġabu l-barranin magħhom, Eh? U qed nitkellmu b'Ingliż infarrak bħalhom. Ekku, fil-fatt kien hemm artiklu anke fuq il- eh, fuq l-Independent fuq waħda mill-gazzetti kien ma nafx ismu xi li kiteb li speċi fi żmien kollha neħħejna t-Taljan biex daħalna l-Ingliż. Illum la nafu nitkellmu bit-Taljan, la nafu nitkellmu bl-Ingliż sew u laqas il-Malti ma nafu nitkellmu sew. Ġifier letteralment il-pajjiż faqar nieħ. U dinja meta inti titlaq l-identità tiegħek u l-inkwetanti u Zimbi dal-aħħar kien programm fuq il-Dream soqgħod nidħol fuq imma qed ħafna complaints għax il-protagonisti għalkemm Malti mhux qed jitkellmu bil-Malti, ġifieri ġifieri dak li hu Malti iswed qegħdin nitilfuh il-poplu kollu qed jintilef. U kif kont qed ngħid, il-Partit Popolari l-unika parti dil-ġimgħa li li tkellem fuq il-valur tal-familja. Ġifieri fil-ġimgħa li fiha kien hemm jum il-familja fil-15 nhar it-tnejn fil-15 ta' Mejju. U waħda mill-proposti li l-Parti Popola jagħmel u li naħseb jiena hija għandha tkun proposta għandha tkun għandu jagħmilha l-gvern dil ħaġa li bħal mamlu l-Ungerija il-gvern jgħin jassisti biex il-familji kollhom l-ulied jgħinhom anki finanzjament mhux biss sempliċement allowance imma jagħti għajnuna speċifika biex l-ommijiet ikunu anki jistgħu joqogħdu dar jieħdu ħsieb it-tfal jekk iridu ovvjament tistaġġel il-ħadd fid-dinja Imma inti tagħtihom inċentiv, u mbagħad tagħti inċentiv biex once li tfal ma jkunx hemm bżonn jibqgħu magħhom għax ikunu kibru, ikun jista' joħorġu fid-dinja tax-xogħol, ikun inċentiv speċifiku. Jiġifieri, eh, da affarijiet iridu naħsbu fuqhom għax il-poplu tagħna jekk mhux se neħdu ħsieb, jekk mhux se nieħdu ħsieb, anki kif, kif semma Paul, eh, u kif semma Edwin, id-djar, il-housing, il-nuqqas eh, ta' possibilità li kollok dar tiegħek, anzi anki l-kiri sar diffiċli, qed jaqta' qalb ħafna nies, qed jaqta' ħafna speċjal ħafna żgħażagħ eh, li ma jistgħux jibnu familja, anki ħafna ħafna nies li jgħidu lek isma' jew għertit li kollu ġib ulit fid-dinja kif jekk jiena bil-kemm li sal-laħħaq jiena kif ħalħa waħdi, kif ħan ibni familja, kif ħajkolli uliet. Ġifiri, din kella tkun priorità tal-gvernijiet. Jekk il-gvernijiet huma gvernijiet tal-Maltin, issa sfortunatament jidher il-gvernijiet għandhom interessi il-politiċi prinċipali, għandhom interessi tal-lobbies u ħafna u ta' negozju u xinu, ma għandhomx l-interess tal-ċittadin. Dajba xaħat qal, li biex biex inti biex inti tagħmel il-ġid, biex politiku jagħmel il-ġid, irid ikun iħobbu lill poplu tiegħu. U hawnhekk nagħmel mistoqsija jiena, l-aħna mhux qed nieħdu sib il-familja bħala bħala awtorità, bħala gvern, bħala anke bħala oppożizzjoni. L-familja mhix priorità, ma b'kollox priorità, barra l-familja Allura sinjal ċar li eh, għanna ħafna politiċi mhux jħobbu l-poplu tagħhom, ma jħobbu biss lilhom infushom. U din hija inkwetanti u tajjeb li l-poplu jirrifletti fuq għad il-ħaġa. Kalm ħan kompli ma dak li għadek kemm qed tajt inti. U aħna infatti irrid infakkar li s-suġġett li qegħdin niddiskutu llum u nixtieq li minn qed isegwina jagħmel lajk u jagħmel xejn ta' dan il-programm huwa l-Istat li jkisser il-familja jkun qed ikisser l-għeruq tas-soċjetà tiegħu stess. U jien fl-introduzzjoni ressaqt l-akkuża biex ngħidu hekk, l-argument politiku, li aħna għandna establishment politiku li b'dawk il-fatti kollha li urejt fil-bidu ta' dan il-programm nistgħu naċċertaw lill-poplu tagħna li aħna għandna dittatura totalitarjana mill-establishment politiku li l-iskop tal-ħidma tiegħu hu li propju jiżmantella, ikisser il-familja. U meta qed ikisser il-familja qed ikisser l-eruq tal-istess soċjetà kif intqal mill-ħbib tiegħi allura qegħdin nattakkaw l-istess identità tal-poplu tagħna. Ma jiena ppreparajt għaxar suġġerimenti li nixtieq niddiskuti mal-ħbib tiegħi hawnhekk illum, għaxar suġġerimenti li wkoll kienu eh, ippubblikati fuq il-blog eh, tal-PM News. U ħan għamil l-ewwel ħames suġġerimenti u tgħaddu l-kummenti tagħkom, imbagħad it-tieni ħames suġġerimenti u tgħaddu l-kummenti tagħkom. Qudiem dawn il-fatti, l-istat jeħtieġ juri bil-fatti li jemmen fil-familja u jeħtieġ li, l-ewwel, jekk irid irid jiġġieled il-faqar, jibda jaħdem biex isaħħaħ il-familja. Jien niftakarni meta kont il-Parlament kont chairman ta' Social Affairs Committee u sentenza li laqtitni minn dawk li kienu lecturers l-Università fuq il-familja kienu qalulna Il-ġlieda kontra l-faqar titkun il-ħidma tal-gvern favur it-tisħiħ tal-familja. Il-kontrarju ta' dak li għattin. Inti ressaq proposta favur it-tisseħ tal-familja. Imma ma nistaw nara xejn jien li qed isir mill-gvern mill-istat favur it-tisseħ tal-familja. Allura l-ewwel suġġeriment jekk idu niġġieldu l-faqar, jiġifieri hemm skop ulterjuri għalhekk għax meta nkissru l-familja il-faqar jiżdied. Mela jekk irridu niġġieldu l-faqar, irridu nibdew naħdmu biex insaħħu l-familja. T-tieni, rridu nassiguraw ambjent xieraq għall-familji permezz ta' bini li ma jibqax jibla l-arja jew jagħlaq id-dawl tax-xemx mit-toroq tagħna. It-tielet, nassiguraw żoni miftuħa, playing fields għall-familji, għat-tfal li jkunu nodfa minn kull skart bħal droga, skart ieħor li ma jfissirx mard. Ir-raba', traffiku regolat biex jitnaqqsu l-inċidenti kemm għal min ikun qiegħed isuq jew riekeb vettura kif ukoll għal dawk li huma miexjin fuq bankina. Il-ħames, nassiguraw li n-nanniet jistgħu jgawdu lin-neputijiet u li t-tfal ikollhom aċċess ħieles biex iżuru lin-nanniet. It-tfal tagħna għandhom bżonn lin-nanniet, u n-nanniet għandhom bżonn lit-tfal tagħna, u hawn nidħol fi problema oħra li għadek kemm semmejt inti. Jekk it-tfal, in-neputijiet, kollha qegħdin jitkellmu bl-Ingliż, hawn nanniet li ma kap, li mhux kap, li mhumiex kapaċi jitkellmu bl-Ingliż u qegħdin isibuha diffiċli jikkumunikaw man-nanniet. Ġifieri din hija l-problema tal-identità. Meta għandna tkissir tal-identità u tkissir tal-familja, vera din inkissru pajjiż, fidejk. U hemmhekk naqbel miegħek 100%, però qabel ma qabel ma ħanu hekk niftħu l-argument fuq dak il-ħames suġġerimenti li huma suġġerimenti li jiswew mitqlu deb. Naqbel perfettament miegħek Edwin. In-nies hemm barra jridu jifhmu ħaġa. Għax xi kultant jien nies jew forsi b'aljenazzjoni jinsew mhux għax iridu. Aħna bejnietna naqdu żewġ sekli, binna? Forsi jgħidulna antiki, imma Naħseb it-tlieta li aħna ħadna l-istess trobbija. X'kienet it-trobbija tagħna? It-trobbija tagħna kienet illi l-Missier huwa dak li jipprovdi l-ħobżna ta' kuljum u l-omm tieħu ħsieb il-familja. Kellha l-iżvantaġġi? Le, ma kellix żvantaġġi għaliex? Għax dak iż-żmien kulħadd kien jaf x'inhu postu fis-soċjetà. Dik xi ħaġa oħra li tlifna llum, nippruvaw ngħixu ħajja li mhix tagħna, ħajja li ma naffordjawx, għax jgħidulek għandek id-dritt. Waħda. Meta kont tifel jien, wara l-iskola, Kont immur id-dar u nsib il xi ħadd jilqagħni, kont insib il ommi. Ibni kif mort skola llum, x'għamilt? Għandek homework, għandek x'tistudja? Hemm referenza ma' min qed tiddialoga. Għaliex? Għax għalkemm il-missier kien dak li jaqla l-ħobżna ta' kuljum, l-om kienet ir-referenza, l-om kienet il-punt importanti tal-familja. Eh? Imma llum dak il-punt intilef. U ntilef għax il-koppji qed ikollhom jibqgħu jaħdmu anke wara li jkollhom it-tfal u sakemm jiġi l-ewwel wieħed din nadduha kif jiġi t-tieni wieħed nibdew nippanikjaw u kaħħal kollox. Daqshekk. U jridu jagħmlu daw sa 65 sena jħallsu d-djun. Malambat il-ġenituri kważi saru barranin għalu li jedhom. Għaliex? Għax kif imorru d-dar ma jsibu l-ħadd u ħafna mit-tfal qed jitrabbew waħedhom. Ħafna mit-tfal qed jitrabbew man-nanniet u mhux forsi bit-trobbija kif jixtiequ il-ġenituri. Edwin semma punt hawnhekk. Kif nistgħu ngħinu lil familji? Nistgħu ngħinuhom billi ntuhom il-ħajja li kenna hawn Malta fid-disajnijiet. Dik il-ħajja sempliċi, il-ħajja li kulħadd seta' jixtri meżonett, seta' jixtri dar, seta' jixtri appartament. Mod ieħor huwa il-housing kif kien qabel, mhux kif ġie llum u se taqbel miegħi hawn intedwin. Mala jiena llum Naqla' l-paga minima mala eleġibbli biex nieħu post tal-gvern. Però jekk naqla' iktar mill-paga minima m'għandix dritt. Mala jien mhux Malti wkoll? Mala jiena jiġifieri jiena għax forsi studjajt naqra u għamilt iktar skola u ħanibda d-dinja issa da meta tibda d-dinja meta l-istudenti joħorġu mill-MCAST jew mill-upper secondary, eh? Dan ma, ma jfaqqawx subajhom u jaqelaw 70,000 fis-sena ta' eh? Għax uliedna Mhumiex it-tifla tal-Ministru? Li għad għandha fuq l-20 sena u marret tixtri villa ta' 10 miljuni? Sewwa ħija. U liedna meta jibdew il-ħajja b'umiltà jibdewha. Allura jekk forsi bda l-isfruttar kollu fl-employment li għaw, eh? għax issa u liedna qegħdin jiġu stmati bħalma jiġu stmati l-barranin bl-isfruttar u bil-prekarjat Uliedna jaqilgħu kemm kemm iktar mill-paga minima? Ħa tippenalizzani? Tgħidli m'għandix dritt nieħu post tal-housing? Dik hija l-imħabba li għandkom intkom lejn il-ħaddiem, intkom li intkom il-partit tal-ħaddiem, għax dik hija l-iktar ħaġa insolenti. Titkellmu favur il-ħaddiem, dejjem iżżefnu lill-ħaddiem f'nofs id-diskors tagħkom. U l-iktar li qala' bis-sieq huwa l-ħaddiem. il u il-middle class. Eh? Għax il-middle class qed tagħmel tajjeb qed tagħmel tajjeb għad-defiċjenzi tagħkom. U l-ħaddiem insejtuh. Sawa biex tpaxxu ovvjament il-min iżoqqkom. Da kollox. Ma aħna qed ngħidu, il-Partit Popolari qed jgħid, le, il-housing għandu jingħata lil kulħadd u minn kull distrett għax illum oħra jekk ma tkunx mid-distrett tal-għaref ministru m'għandekx ċans tieħu post. Aħna il-Partit Popolari ngħidu kulħadd għandu d-dritt jieħu post tal-housing. Ovvjament mhux ħa naċċettaw abbuż, però nemmnu iva li kulħadd għandu dritt jieħu post tal-housing. Jibda il-familja u jkollu ċans ikattar dak li jkun jixtieq ikattar hu. Dik l-ewwel waħda. L-ispazji miftuħa li qal Edwin. Aħna gawdejna kampanja miftuħa, Edu. L-eliqi, illi gawdejna, ġranet barra nilabu l-futbol. Illum fejt ridom jilabu t-tfal. Illum mux ovvja ktit tifel jew tifla jintafaw lek f'kamra u d-dim kaxxa kwadra u joqodu hemm jekk m'għandhom imkien fejn imorru, fejn tridhom imorru. Aħna kellna ċ-ċentrijiet. fejn stajna ta' tfal u żgħażagħ niltaqgħu, nitkellmu, niċċajtaw, norganizzaw parties, norganizzaw diskos. Nikbru ċivilment. Mela, kbirna ċivilment, eh, bħalma qed jgħid Edwin, sirna nies, eh, ħarġu l-irġiel u n-nisa, attivitajiet li żewqu lis-soċjetà. Illum x'għandna? Illum. Illum għandna paċe fil. Illum għandna sitwazzjoni fejn iż-żgħażagħ illum biex jitqu jew iridu jippumpjaw ruħhom bil-marijuana jew inkella xi erba' fliexken vodka. Aħna konna nitqu? Mela ma konniex nitqu, imma aħna d-daħq tagħna kien sinċier għax trabbejna kif suppost. Konna nidħlu sturduti d-dar u żgur li konna nidħlu sturduti bid-daħq illi konna nidħu. Sewwa? Mela ż-żgħażagħ tal-lum, titkellem ma' żagħżugħ kważi jinfaqa' jibki quddiemek, jew issibu indannat, jew kif tgħidlu nofs ta' kelma jintefa' joffendik. Eh? L-ispazju miftuħa li għal Edwin. Eh? Fejn huma? Imkien. Dur dur dur li qed tagħmlu, li qed tagħmlu huwa illi qed tissoffokaw il-poplu Malti qed tissoffokaw l-idea, l-idea bażika u l-kunċett tal-familja tradizzjonali li aħna nemmnu fiha u aħna nemmnu fiha għax aħna nemmnu f'Malta, eh? Għax hemm, għax hemm aġenda. Dik ikollha Hemm aġenda biex taqtgħu t-twelid tat-tfal. Ħa ngħaddi għal erba' proposti oħra u tgħaddi l-kelma tiegħek Karmenu, mbagħad anke Paul. Nassiguraw li dawk li fil-periferija tas-soċjetà, kemm finanzjarjament kif ukoll soċjalment ikunu megħjuna jlaħħqu, ilaħħqu, aħjar mal-ispiża tal-ħajja biex ma jaqgħux fir-realtà tal-faqar. Nassiguraw li l-Istat ikun f'pożizzjoni fejn il-familji li jispiċċaw barra fit-triq ikollhom saqaf fuq rashom sakemm isibu post alternattiv mis-suq li jistgħu jħallsu għalih. Nassiguraw servizz ta' saħħa iktar effiċjenti fejn il-ġenituri bi tfal żgħar, familji anzjani, ħaddiema jkunu jistgħu jieħdu lit-tfal tagħhom jieħdu s-servizz meħtieġ meta ma jkollhomx aċċess għat-tabib tal-familja. Nassiguraw li t-tfal ikollhom ħin biżżejjed biex ikunu jistgħu jgħixuh fil-preżenza tal-ġenituri tagħhom. U nassiguraw li l-Istat ikollu politika t-tisseħ tal-familja, xaġa li għadek kemm attinti fil-bidu Karmen. Mhm. Nassiguraw li l-Istat ikollu l-politika tat-tisħiħ tal-familja, fejn fil-pajjiż nibdew naraw deċiżjonijiet konkreti li jittieħdu biex naraw il-familja Maltija u Għawdxija ma tispiċċax vittma ta' ġid immaġinarju tal-ideoloġija ta' xejn mhu xejn li jġib fix-xejn il-valuri umani li jgħeddu l-esperjenza sabiħa tas-solidarjetà li tant neħtieġu fil-pajjiż biex ilkoll kemm aħna nħossuna qegħdin ngħixu jimpurtana minn xulxin, bħala familja waħda naħdmu biex naraw li ħadd ma jaqa' lura fil-periferija tal-istess soċjetà. Fuq kollox, il-fatt jibqa' li rridu neqirdu l-faqar mis-soċjetà jeħtieġ li nemmnu li bħala Stat neħtieġu nsaħħu l-familja u jekk irridu tassew Stat soċjalment Ekonomikament u moralment b'saħħtu, l-Istat jeħtieġ jemmen fit-tisħiħ tal-familja. Carmien. Eh, tajab, u aħna nipproponu li eh, nollu sew il-paga minima, per eżempju. Ah, Malta jenna ma tewla l-paga il-pagi baqgħu fejn kienu. Għolit il-ħajja u l-paga. Għolit il-ħajja u l-paga baqgħet l-art. Ġaħna qed nopproponu huwa dina li tola l-paga għandna l-10 snin li ġejni jolew sew il-pagi, ġifi jolew kif suppost ħanajdu hekk. Fuq l-istess semmejna n-nis li jorqdu barra u dana hija pastazata li illum 2023 issib nis jorqdu barra u mhux biss barranin għax ġilda kemm barranin ta' dawk. Imma Maltin issib jorqdu barra jien stess jien stess Kelli nieħu ftit ta' żmien ilu xi ftit ta' xi tliet snin ilu hekk. Persuna li kienet qed torqod ġo ġo isu ġo daħla ġo ħajt anzjana din qed torqod barra. U dina dil-persuna ra raġel anzjan kelli nieħdu ġo home ġo post fej tal-homeless ġo shelter ma kien full up Diċembru kien. Mbagħad ħattu l-għassa tal-pulizija, pulizija tħassu għalli għalli għamel li seta għalli bħalissa ma' imkien u skin għamel un bakki ma' jorqot u s-sanaj fej ma' jorqot għamel xie ġranet għalli kina moħrajn bħalum biex ma' nisfrattomx imma biex jizmin jorqot jem sa' kem bil-għajnuna ta' emigrant għalix nċerta kien hemm meta tlus met l intom tafu x'imkien u dana U stess indika xi post mbagħad eventwalment dan l-anzjan sab kamra fejn joqgħod. Ġifi sab kamra ma dam joqgħod barra, kellu joqgħod. Ġifi hija hija pastażata u llum l-2023 jiġru dawn l-affarijiet. Bħalma hija pastażata li illi tara llum tfal illi m'għandhomx jieklu. Kif spiċċajna bis-soup kitchen serġajna u Malta? Eh, ta' il-patrijiet il-Mrs. Eh, Bal tal-Franġiskani jew Kapuċ il-Belt, eh, għandhom kċina jitimaw il-nies li mandom xieklu. Ma jistaw xelaħu. Ekku. Dan illum il-ġurnata kif nista' jkun. Iġi dan għalaf, u dan mbagħad teftaħ l-aħbarijiet tismaħħom. Tasbek hija din oħra. Malta kollox kuntent, kollox ferħan, saħan sitra għallu ftit għanna ħabsin, ma ovvjament li ma nimx ħabsin, xa tħallum kollha barra. Xaffa jiddaw, għax sentenzi sospiżi bla doċ. Mux eh, ovvja naqsu l-ħabsin, ma nafx jena, jena ma jidilix ta' ma nafx. Imma, imma da' affarijiet tal-imġen, bdejt imma l-pajis, imma jena qed jgħid bajt imma irjal tal-iltaqgħu magħha, aħna kull wieħed minna naħseb niltaqgħu ma' nies, eh mhux qegħdin sew. Ġifieri,

Imma niftakar li tifel nilagħbu barra sejf. Mhm. U mhux għax ma kienx hemm karozzi biss, imma sejf, għax it-toq kienu sejf. Illum ħatħallihom it-tfal jilagħbu barra x'huma sejf. Dik xi twebba biex tfal maqfulin ġewwa tikollna, maqfulin ġewwa il-friends, għandi thousand friends, x'inhuma? Friends tal-Facebook. U l-bombin biss jaf ma għet jitkelmu daw. Jien iftakarna qabel, kif għal Paul, konna infaqaw id-daħ u nilabu u niċċajta u namlu l-ħmerijiet u minn jaf kemm il-darba u daqqa nidħlu ġoġi għalqa u daqqa. Jien iftakar fejem il-ground tal-infetti l-lum kien iftakru ċimiterju konti, fekuna mor nilabu noli għemmek ġiviri. Tista imma kien zmin tal-op u tiħu gost u sejf, ġivil ġentu moħħom mistrieħ

Taħwidni ta' xej u taħwid biss issib. Issa kif jista' jkun moħħok mistrieħ tara tara fil-qorti kemm kien hemm seba' seba' seba' eh, rġiel tal-ISIS għaw Malta. Terroristi. Terroristi. Safti ta' żminilu kien skont obsora. Kif, kif nista' familji jħossuhom sejf hawn Malta? Meta daw l-elementi l-awtoritajiet ħallhom jidħlu donnu biex inkabru l-popolazzjoni ħankabru l-ekonomija. U min qed igawdi minn din l-ekonomija? L-ekonomija tgħidu lex ħassuna l-pensjonijiet. Ma nafx jiena ta' se ħassuna l-pensjonijiet għax minnu minnu meħed bil-ġuħ ma jħallas likx pensjonijiet, jiġifieri. Jiġifieri dan qed igawdu l-interessi li għandhom interessi ju, ġifiri. Ġi, Iva, wasal li żmien li l-familja, l-familja titteġu tqum u rridu nassiguraw li nqajmuha għaliex eh, qed fl-inkwiet hawnhekk. Eh, inkwiet, inkonkludi. Iva, mela, inkompli fuq li eh, beda Karmenu bin nies jorbdu barra. Jiena il-Ministru konċernat mill-Housing impoġġilu mistoqsija sempliċi. L-iskema tal-housing illum qiegħda illi kull ħames snin jagħmillek reviżjoni tal-paga. Kif inti taqbeż is-ceiling jitfak 'il barra biex tikri fil-privat. Meta mbagħad għada pitada ssir pensjonant Eh, u tagħlaq il-65 sena, x'ħa jagħmel da? Jerġa' jmur japplika biex jieħu l-housing għax issa minn dik il-paga li kellu ħa jaqa' l-1100 gross tat-taxxa u l-bolla jiġi bi 800 f'idu? Da qed ngħidu aħna b'hekk irridu nkattru l-familji? Eh, b'hekk? B'daw it-tip ta' skemi? Le. Il-Partit Popolari Jgħid, jgħid illi il-familja, u nagħlaq b'di, il-familja trid tkun iċ-ċentru tal-politka tal-Gvern għax hija propju il-familja li hija n-nukleu tal-pajjiż, hija l-ħolqien tal-pajjiż u hija dik li tmexxi l-ekonomija sana tal-pajjiż. Eh? Mhux bħalma spiċċajna llum? Jgħidulna l-ekonomija sejra tajjeb u toħroġ von der Leyen u tgħidilna well done Malta. Imma liema hija l-ekonomija li sejra tajjeb? L-ekonomija tad-duħħan tal-gaming? Eh? U tal-erba' kumpanniji li qed jagħmlu l-flus minn fuq l-isfruttar tal-istess pajjiżna? Nagħlaq billi ngħidilkom iva il-Partit Popolari ipoġġi l-familja fiċ-ċentru għax il-Partit Popolari jrid, mhux jixtieq, irid, u nagħmel enfasi fuqha din, jagħti l-Malta lura lill-poplu Malti. Ħbieb tagħna, wasalna biex nikkonkludu din il-laqgħa ta' djalogu li kellna llum. Waqt li kienu qegħdin jitkellmu l-ħbieb tiegħi, bdejt nirrifletti jekk jiġuni f'moħħi. Ma dan hu l-iskop li għalih waqqafna, organizzajna il-Moviment Solidarjetà. Ħajja, familja, libertà. Waqqafnieh sabiex naraw li jibqa' jkollna min jimpurtah min-nies. Waqqafnieh biex naraw li jibqa' jkollna min jimpurtah li naraw it-tisħiħ tal-valuri fil-ħajja tagħna bħala nies, bħala soċjetà u wkoll il-valuri fit-tfassil, il-valuri umani fit-tfassil tal-politika tagħna mill-politiċi tagħna. Illum kellna politiċi ħa ngħidu hekk mill-Partit Popolari. Darb'oħra jista' jkollna minn movimenti politiċi oħrajn. Imma l-iskop tagħna hu li naraw li l-valuri ma jintesewx, ma jitwarbux. U jekk ħadd ma jibqa' f'dan il-pajjiż li jitkellem f'isem il-valur tal-ħajja, F'isem il-valur tal-familja, f'isem il-valur tal-libertà, nixtieq li jibqa' almenu il-Moviment Solidarjetà li jibqa' jfakkar lill-politiċi li hemm dawn il-valuri li bħalma nippruvaw u hawn NGOs li jippruvaw jaħdmu li jaraw li fl-ambjent fiżiku tagħna ma jitwaqqax ċertu bini storiku għax ta' min jieħu ħsiebu. Imma aħna jrid jimpurtana li fil-mixja politika tagħna ma narawx dawn il-valuri jinqerdu. Għax jekk jinqerdu dawn il-valuri tal-ħajja, tal-familja kif smajna llum, tal-libertà kif għad idu nisimgħu, tkun qed tinqered int, qed tinqered jien, jinqerdu wliedna jew inna nittana. U għal daqstant rridu naraw li Nibqgħu nitkellmu fuq problemi li l-ġid kollu li ngħidu li qegħdin noħolqu kif għadu kemm issemma llum anke minn Paul issa, imma aħna nitkellmu fuq problemi li dan il-ġid mhux qed isolvi. Jew inkella dan il-ġid qiegħed joħloq. Ibqgħu kunu magħna minn programm għal ieħor, agħmlu share ta' dawn il-programmi Dawn il-programmi mhumiex jaslu fuq media liberali oħra, il għaliex dan it-tip ta' diskors ma jkunux idu jisimgħuh. Dawk li huma parti mill-establishment politiku li l-aġenda tagħhom hija t-tkissir tal-ħajja, hija t-tkissir tal-familja u t-tkissir tal-libertà. Imma aħna f'isimkom Aħna għalikom, aħna x'jimpurtana minnkom, irridu naraw li bħala Moviment Solidarjetà, Ħajja, Familja Libertà, illum kellna l-mistiednin tagħna mill-Partit Popolari, dak li rridu, li nibqgħu naraw li fit-tfassil tal-politika tagħna dawn il-valuri jibqgħu jkunu l-qofol ta' dak li huwa llum u dak li sa jkun għada. Nagħmlu appuntamenti, appuntament ieħor magħkom għal bħal blum ġimgħa. Nirringrazzjawkom, insellmukom u niltaqgħu.